Үтүө күннэн, бүгүн биһиги тиэмэбит олоҥхоҕо ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалар диэн. Бу тиэмэни биһиги литература тириэритин кытта холбуу тутаммыт араас ньымалары бүгүн хатылаан көрүөхпүт. Эһиги билэҕит, билигин баар уус-уран литература төрдүгэр фольклор турар, онтон фольклор буоллаҕына бэйэтин силиһэ мифтан, мифологияттан кэлэр диэҥҥит. Өскөтүн литература чуолкай жанрдаах, бытарыйар, итэҕэлли кытта ситимэ сүнньүнэн сүтэр буоллаҕына, темаря быһыытынан киирэр буоллаҕына уонна ааптары чопчу биллэр, суругунан тарҕанар диэн инник сүрүн бэлиэлэрдээх эбит буоллаҕына, фольклор диэн бу биһиэхэ манна саҥардыы жанр өйдөбүлэ үөскүүр. Итэҕэли кытта ситим баар эрээри сүрүн миэстэни ылбат. Оттон ааптара чопчу биллибэт. Манна олох кэнники ааптардар ити эбэтэр олох уникальнай суолталаах фольклор айымньылара эрэ олор Ааптардара чуолкай биллэр. Холобура, Дьүлэй Бүөкээн диэн киһи билбит-көрбүт диэн чабырҕах көрүҥүн оҥор айбыт киһи баар. Инньэ гынан кини аатынан ол киирэ сылдьар. Онно биллэн турар, бу фольклор кини тылынан тарҕанар. Ол иһин биһиги өссө фольклор атыннык ааттыыбыт тылынан уус-уран айымньы диэн. Норуот тылынан уус-уран айымньыта. Уонна бу бара төрдүгэр турар биллэн турар мифология, мифология бэйэтэ биһиги итэҕэлтэн силис тардар диэн үөрэппиппит. Итэҕэли кытта быһаччы иһитимнээх, ааптара биллибэт, бу кэмҥэ жанр диэн суох, уонна биллэн турар мифология эмиэ үксүн тылынан, сороҕор ойуунун бичигинэн тарҕаммыта диэн. Маҥнайгы кэпсэтэр тиэрмиммит аллитерация Аллитерация диэн норуот поэзиятын ньымата. Строка иннинээҕи бүтэй дорҕооннор туруору дьүөрэлэһэллэр Холобур, кырааскалаах атахтаах, кырыылардаах тумустаах кыталыктыыр кыыллары Манна көрөргө курдук, биһиги аллитерациябыт олох чуолкайдык көстөр Иккис тиэрмиммит ассонанс диэн бэркэ тарҕаммыт ньыма буолар. Бу аһаҕас дорҕооннор сытыары дьүөрэлэһиилэрэ. Аһаҕас дорҕоон дьүөрэлэһиитэ уопсайынан син балачча омукка баар, ол гынан баран саха тылыгар, саха уусуран литературатыгар даҕаны, фольклорга даҕаны бу ассонанс көстүүтэ көннөрү айар ньыма эрэ быһыытынан буолбатах, кини биир уратытын быһыытынан уонна бу чахчы баайын көрдөрөр ньыма быһыытынан биһиги этиэхпитин сөп Чэ, холобура, Иримэтийбит үүт көлүйэ күөллээх, үс-киис тириитэ үллүргэлээх диэн бу эмиэ олоҥхоттон быһа тардыы. Манна биһиги көрөбүт наар илин эбэтэр наар кэлин аһаҕас дорҕоон турда эбэтэр бу өссө чуолкайдааммыт манна уос аһаҕас дорҕооннорун уонна бу айах аһаҕас дорҕооннорун эмиэ тохтоон ылыахпытын сөп туспа бэлиэтиэхпитин сөп бу манна биһиэхэ бу строкаларга илин аһаҕас дорҕооннор тураллар Салгыы бүгүн Хатылыыр ньымабыт тэҥнээһин диэн эбэтэр атыннык уус-уран тэҥнэбил диэн ааттанар Тэҥнээһин билиҥҥи литератураҕа эмиэ туттуллар уусуран ньыма быһыытынан бу предмети, ол аата көстүүнү эбэтэр эттиги атын предмеккэ майгыннаһар бэлиитинэн дьүөрэлээн этии. Манна, биллэн турар, бэйэтэ кистэлэҥ тыллардаах, ол тыллары билигин эмиэ көрүөхпүт. Холобура, эрэдэһиннээх үүн тиэрбэһин курдук эрилкэй харахтаах, эбэтэр сууллаабыт тиит курдук сотолоох, астаабыт тиит курдук харылаах диэн. Манна бу курдук дылы, диэри, кэриэтэ, онтон да атын тыллар бу тэҥнээһин чахчы тутуллубутун бэлиэтииллэр. Үчүгэй тэҥнээһиннэрдээх олоҥхоһуту Биллэн турар, бу күүстээх уобарастардаах киһи быһыытынан, айааччы быһыытынан дьон киһи наһаа сэҥээрэр эбит. Ол иһин ол оннук олоҥхоһут аата биллэн турар ыраахха диэри ааттанар. Суолтата онтон бу манна көрөҕүт, хайдах айылаата диэн да эрэһииннээх үүн тиэрбэһин курдук эрилкэй харахтаах, киниэхэ уоттаах харахтаах диэн. Онно бу күүстээх илиилээх киһи Тиит диэн биһиги саамай кытаанах маспыт. Ол маска тэҥнээн, ону көннөрү тиит буолбатах, бу сууллаабыт тиит уонна хастаабыт тиит диэн. Оннук кытаанах диэн. Биир саамай тарҕаммыт уонна мин санаабар итэҕэлбитин кытта ситимнээх бу уусуранньымабыт тыыннаах амсатыы диэн буолар. ойуулуур дьүһүннүүр ньыма аҕа киирсэр айылҕа көстүүтүгэр ханнык баҕарар эттиккэ тыынар тыыннаах дьайыыларын ханыылыы тутан этии чэ холобура бу туохтан атын соҕус сиртэн ылыллыбыт холобур халдьаайыга хатыҥнар сайыннарын түһүүллэр диэн Онно, биллэн турар, бу хатыҥнар, түһүүлэр диэн бу тыыннааҕым сатыыны көрдөрөр Төхтүрүйэн этии. Бу сахалар эмиэ олоҥхоҕо, оһуохайга, тойукка туттар наһаа тарҕаммыт ньымалара. Бу уус-уран хоһуйууну сонун өттүттэн көрөн түһүмэхтээн, араас өттүттэн көрөн этии, ол иһин бу олоҥхоҕо, холобура, олоҥхо олуктарын үөрэтиигэ, өйдөөн хаалыыга, биллэн турар, бу сүрүн ньыма буолар. Саха биир эмиэ поэзиятын, импровизациятын уратыта. Чэ, холобура бу икки икки төгүл төхтүрүйэн этиини эһиэхэ маннык киллэрбиттэр, онтон үчүгэй олох улахан таһымнаах олоҥхоҕо үстүүтэ төхтүрүйэн этии баар. Холобура ити олоҥхо саамай киириитигэр баарын дии туох диэн былыргы былдьаһыктаах дьылым бырылыйар бырыман мындаатыгар ити бастакы этиитэ, иккис этиитэ урукку охсуһуулаах дьылым уларыйар улаҕа өттүгэр диэн, уонна үһүс этиитэ алдьархайдаах ааспыт дьылым аҥаарыйар анараа таһаатыгар диэн. Ити урут эбэтэр былыр диэн тылы кини үстэ төхтүрүйэн олоҥхоһутун биһиэхэ эттэ. Онтон манна биһиэхэ бу кэтэх өттүттэн киһиргэ санаата киирдэ, ойоҕос өттүттэн уордаах санаата киирдэ диэн. Санаа туһунан бу иккитэ төхтүрүйэн этии. Маннык ньымалар, биллэн турар, саха литературатыгар даҕаны, саха норуотун тылынан уусуран айымньытыгар даҕаны үгүс уонна билигин даҕаны үрдээх интэриэһинэй холобурдары киһи булуоҕун сөп. Биһиги бүгүн олоҥхоҕо ойуулуур-дьүһүннүүр ньымалары сорохторун үөрэтэн аастыбыт. Манна эһиги бэлиэтэммит буоллаххытына үчүгэй, кэлэр дьарыктарга көрсүөххэ диэри.